Āta whakarongo wai, he nui te kōrero. Inanahi rā ka kite au a Paora Potero rāua ko Grace i konei! Ki taku whakapae, e mahi ana rāua mā Pierre. Paora Potero rāua ko Grace, tae! He tokorua raruraru rawa atu rāua. Koinei tāku e kite ai. I wehe a Pie mā Te Ara Hautū i taku tirohanga atu anō, kāore ia i reira. Kātahi au ka kite ohorere i a Pāora Patero rāua ko Grace i te pito o te ara. Kāore e tika ana nē? Tae, kia tere. Kei mahue koe ki muri? Ā, aroha mai.

Ooh! Haere mai! Me tirotiro haere tāua. E kore pea rātou e pai ki au. Kei konei ahau hei taituara mōu. Me karakia pea tāua nei kia tau ai tō wairua. Kia hora te mārino, kia whakapapa pounamu te moana, he huarahi mā tātou i te rangi nei, aroha atu, aroha mai i tātou, i a tātou katoa, hui e! Tāai kē! Nei kau! Kia tere! Koia kei a koe e hoa! Koia kei e! Che! Nau mai, haere mai. Kua rangatira mātou i tā koutou taenga mai i te rangi nei. Nā, ahakoa kare mātou katoa i konei i tēnei wā, ka kite tonu koutou i ngā āhuatanga mīharo o tēnei kura. Nā. Ko wai he kaiārahi mō ngā tamariki? Ko ngā tauira o te kura tonu. Wāhine mā, ko ahau tonu he kaiārahi mā kōrua. Tēnā, whai mai rā i au. He rawe hoki ngā hākinakina wai i tēnei kura. He kaupapa nui hoki i roto i tā mātou kaupapa whakatipu rangatira. Ū, pehea rā te ruku kaimoana? He raukura tēnei nō tērā tau, he tino toki ia ki ngā mahi eke hukarere. Kāore e ora te whānau i ngā haerenga koretake noa iho. He whai take anō nā akoranga o tēnei kura mō aku mokopuna, te noho marae, te tia ki te whānau, ngā mahi ahu whenua. He pātiti, he whakatipu pātiti te mahi i kōnei, ānō nei hei whīra, haere mai, māku e whakaatu ki a koutou. Hum! Ki te noho ngā tamariki ki konei, ka wātea koe. Ā, ki te whakatā, he painga tēnei mō ngā tamariki, otirā, mōu anō hoki. Ki te kuhu mai koe ki tēnei rōpū rangatira, ka tūtaki koe ki ngā rangatira o ngā tūranga mahi katoa. He maha. Ā rātou moni, he nui hoki. Tō rātou mana. He āwhina nui pea mō āu ake mahi. Ai. Wera! Wera! Wera! Mamae ana. Ai! Ai! Ai! Ax! Ai! He aha? He aha? Ai! Ax! Koukou! I maringi toku kawhe rorirori! He aha? Ai! Ax! He aha? Ai! I wareware ahau ki te whakaatu i te whare kore ki a koe. Huh? Ka mea atu au, Pōtiti. Ka rawe! Ka tau kē koe e hoa. Tētahi atu nī kau. Hoake, e kore au i roa.

Kei raro! Ko te āhua nei he nui ō mahi? Nui ake nei. He rangatira hoki koe a Maia. Ehara te mea mātou a Kura. Ko mātou a. He ata take ki taku waea. Kei te raru aku whakaaro ki te kura ra. Kia ora, Paora Patero, Waiho mai he karere. Paora Patero, Hea te take i homaia pea te nama waea o Paora? Aua ra. Me haere taua ki te tiro i te kura ra. Ma, he rawe tenei kura. Kei runga noa atu. E tau ana toku aero i konei. Nan, nan, i kite koe te kapa aka? Hei taumata kē atu nē, ko tēnei te kapaaka pai o te ao. Ka tukuna kōrua kia kōrero. Ki te kōrua i te puna kaukau. Puna kaukau. Nā, kua kore pēnei rawa tō rāua hiamo mō te wā roa, hiamo katoa na nīkau, ka mutu, e rite ana a Tae ki te piki atu ki taumata kē. Nā, kei te mārama. Ā, i mōhio ana au he nui rawa te utu. Hoi anō, me whakaaro ake pea ki te hoko atu i tētahi wāhi whenua iti rawa nei kia ea te utu a te kura. Ka waimarie ngā tamariki. Heoi, whakaaro ake mā.

Nā Te Māngai Pāho te pūtea tautoko. Ko te reo te take.